Әйдәгез, шул турыда иркенләп сөйләгез әле.
Бик озын история була бу. Мин бәләкәй чагымда, гомумән, чаңгыда чаба идем. Районда беренче урыннарда тора идем. Сигезенче класслар, җиденче класслар тирәсендә минем әни музыка укытучысы булып эшкә урнаштырды мәктәпкә. Һәм әни әйтте миңа, әйдә конкурска барасың җырларга, районда конкурс була, дип әйтәм, юк. Юк, юк, бармыйм әле мин җырчы мин спортсмен, мин спортсмен әйтәм. Ул мине уговорила, мин киттем конкурста җырларга. Тал бишек дигән җыр Илназ Сайфиевның репертуарыннан. Әле дә исемдә зур сәхнәдә беренче тапкыр басып торам. Каушадым инде нык итеп. Штанымны бетәрләп майттырып торам инде штаным. Үзем җырлыйм микрофонда, үзем штанымны бетәм, тиямән. Микрофон фан итә башлады. Микрофон алыштырырга чыгалар. Мин үзем чыжырлыйм, тегендә ишетелми бит инде. Микрофон алалар, мин микрофон артына үреләм, бүтән микрофонны куялар, кирегә шул микрофонга җырлый башладым. Ә туктасам, дальше җырлап китә алмас идем. Җырлап кайттым да әнигә әйтәм, юк, бүтән бармыйм әйтәм, бу минеке түгел. Сәхнәгә гомеремдә дә аягыма басмыйм дидем. Шуннан соң икенче конкурс Долг честь Родины дип атала. Әни әйтә, барасың. Әйтәм, юк, бармыйм. Ә ул вакытта мин колбасаны нык яратам. Бала-чага инде авыл кешесенә колбаса бит иң тәмле. Ул миңа әйтте, беренче урын алсаң, өч колбаса алып бирәм, икенче урын алсаң, икене, өченче урынны алсаң, берне, диде. Бардым, җырладым, өченче урын алдым, әни барыбер ике колбаса алып бирде. Шуннан соң минем йолдызым кабынып китте, сәхнәдән төшмәдем дә. Авыл. Клубында мин үстем аннары соң. Ну, җырлап, тугызынчы класска хәтлек шунда булдым. Конкурска шул районга йөрдем, областной конкурсларга барып урыннар алып кайтып йөрдем, җыр буенча. Аннары соң тугызынчы классны тәмамлаганда мин Казан театр училищесы турында ишеттем. Шунда барып, барырга булдым инде. Унбиш яшь булганда мин үземнең авылымнан, әти-мәниемнән чыгып киттем. Әни әйтте, Юк, җибәрмим бит син әле, балам, әйтәм. Юк, мәйтәм, әни, мин барам. Әтиеңнән сора, диде. Әтигә бардым да сорадым. Әти әйтә, әти мәйтәм, шулай-шулай Казанга китәм. Ярар, диде дә куйды ул. И мин Казанга киттем. Ни өчен сез Казан театр училищесына укырга керергә булдыгыз?
Ни өчен укырга кертергә булдым? Дөресен генә әйткәндә, тугызынчы классны тәмамлаганда мин кая керергә икәнен дә белмәдем. Мин җырчы буласым килде дә, мин шул Казан театр училище турында ишетеп киттем. Мин уйладым, инде хә җырчы булып чыгам. Анда укырга кердек, безгә укытучылар ниндидер этюдлар куерга сорыйлар. Без аптырадык инде, мәйтәм, җыр, сразу җырларга өйрәнәбездер инде. Икенче курстан гына вокал башланды бездә, ансамбль гына булды беренче курста. Аннарсын беренче курсын тәмамлаганда мин гашык булдым театрга һәм театрда эшлисем килеп, әле менә эшләп йөрим. Яр Чаллы драма театрына килү тарихыгыз ничек булды?

Һәм әйткән, менә курсыгыздан өч кеше миңа кирәк була дип инде. Мастер керде дә әйтте аның сүзләренә, өч кеше кирәк, кем икәнен әйтмим әле, диде. Борыныгызны күккә чәячәксез, укымый башлыйсыз, диде инде. Без латны онытылды инде бу карантин тотынды. Карантин вакытында мин авылга кайтып киттем, границаларны яптылар. Татарстанга Оренбург өлкәсеннән эләгеп булмый. Границаларны ачканнарын ишеттем дә, мин киттем кирегә Казанга. Анда эшкә урнаштым инде, уку юк барыбер. Эшкә урнаштым стройкада, фундаментлар эшләп бирдек без курсташым белән. Аннан соң берсендә кайтып барабыз өйгә эштән соң. Берсе WhatsAppта бдыч дигән аталган беседага добавлять итте. Анда тагын бер курсташ кызым, Физәлия исемле. Без Фирдүс белән инде курсташым белән кем ул, кем бу, кем безне добавлять итте, кем икән бу, кем дип йөрдек тә, шалтыратабыз Физәлиягә, Физәлия әйтә, бу Кинзигулов Олег Мадьярович дип. Без сразу аңладык. И ул язып җибәрде. Иртәгә шундый-шундый вакытта очрашсак буламы дип. Без әйе дип килештек тә инде, икенче көнне барып Кольцо каршысында Вахитов янында, памятнигы янында. Утырып сөйләштек, ул безне Чаллыга эшкә чакырды. Шуннан соң мин килгәнче мин үземне Казанда каласым килә иде, Тинчурин театрында эшләргә. Мин до последнего ахырга хәтлек уйладым, ка киләм дә, бер-ике ай эшлим дә, китеп барам кирегә Казанга дип. Юк, Казан, мин килдем монда эшләргә, беренче атна эшләгәндә үк минем уже Чаллыдан китәсем килмәде. Труппа җылы итеп безне кабул итте, барысы да әйдә-әйдә ярдәм итәм, ничек хәлләр, ярдәм итәм дип кенә торалар. Миңа ошады монда һәм монда калдым менә. Эшлим, китәсем дә килми. Сезнең театр дөньясында кумирыгыз бармы?
Ул хәзер театрда эшләми бугай инде, Том Харди. Ә ни өчен Том Харди?
Мин аның киноларын башта караганым юк иде. Мин аның Табу дигән киноны карадым. Шунда уйнаганы ошап китте дә, и гомумән мин аны аның белән кинолар чыга икән, сразу шуны карыйм. Даже Веном дигән киносы да ошады миңа. Яхшы уйный ул. Яр Чаллы шәһәре сезгә нәрсә белән ошый? Шул шәһәрнең яшь үсмерен уйнау сезгә авыр булдымы?
Бу шәһәрнең үзенең бер романтикасы ошый миңа. Ул Шәһәрнең зданиеләре дә иске кебегрәк бит инде. Шул без еще город Брежнев дигән спектакль чыгардык бит инде менә. Анда романны укыгач тын, шул Брежнев вакытлары турында идем, Чаллы шәһәре. Шул романны укыганнан соң и һәрбер кешене урамнан китеп барасың, китаптан чыккан кебек кешеләр менә йөриләр. Шундый ук менә ничек язылган. Ул китапны укыганнан соң бу шәһәрне аңлый башладым нинди икәнен мин. Һәм шул үзенең бер романтикасы ул. Отдельный бер островтагы кебек шәһәр. Казанда укыдым, Казандан да бүтән төрле, Оренбург та бүтән төрле. Анда үзенчәлекле шәһәр бу. Ә, рольне уйнарга кыенрак булды инде, 83 нче елларда, әле мин анда тумаган да. Чаллы шәһәре турында Чаллы шәһәре бар икәнен дә белмәгәнмен, тугач та белмәдем бит инде үзебезнең шул область турында гына белеп йөргән кеше. Кыенрак булды, чөнки мин үзем ул вакытларда булмаган. Күп статьяларны шул 83 елгы укып, киноларны карап шул вакытлардагы ничектер уйнап чыктык, ләкин әле тагын да тагын эшләргә эшләргә кирәк. Потолок юк, потолок юк, искә менергә дә, менергә, менергә дә, менергә, эшләргә дә, эшләргә руль өстеннән кирәк. Яхшы.
Артист өчен иң мөһим сыйфат нинди дип уйлыйсыз?
Сәхнәдә уйнаганда ат көлчә тотмаска. Менә монологны сөйлисең икән сәхнәдә, халыкка сөйлисең бит. И син резко бүтәнәй турында уйлыйсың, син онытасың нәрсә турында сөйләгәнеңне, текстыңны гомумән онытасың. Иң мөһим сыйфатының берсе шулдыр, дип уйлыйм. Сез буш вакытыгызда ни белән шөгыльләнәсез? Буш вакытымда мин җырлар язам. Русча язам, рэп. Рэп язам мин. Әлеге вакытта әнием турында җыр язарга утырдым менә. Припевын яздым, куплетын әле нитә алмыйм. Куплетын уйлап таба алмыйм әле. Татарча язам әни турында.
Чаңгыда шуарга вакытыгыз каламы? Вакыт кала ул чаңгыда шуарга, ләкин мин буш вакытта җырлар язам. Быел менә бер тапкыр гына чаңгыда барып шудым. Гомумән минем 4 ел чаңгыга басканым юк иде менә театральный училищега кергәннән бирле. Анда вакыт булмады, укыганда иртәнге шул сигезгә киләбез укырга, кичке уннарда гына кайтып китә идек. Былгалый ди, төнге сәгать икеләргә хәтлек тә спектакльләр репетировать итеп утырганыбыз. Менә быел дүрт ел эчендә беренче тапкыр аякка шул чаңгыга бастым. Барыбер теге куллар, аяклар арый, ләкин аларның исендә әле ничек шуырга кирәк икән.
Киләчәктә нинди рольләрдә уйныйсыгыз килә?
Берәнди мистический роль уйныйсым килә, персонаж шундый, куркынычрак. Халык курыксын өчен шундый бер спектакльдә уйныйсым килә.
Сезнең өчен кайсы жанр якын? Эчке сыйфатыгыз белән сез нинди артист? Комик? Трагик?
Эчке сыйфатым белән мин комик. Гомумән мин драмаларда уйнаганым булмады. Уйный алмыйдым яны, истән генә уйнап чыга идем. Ә монда менә город Брежневны куйгач, шәһәр нокта Брежневны үземнең эчемнән ачтым, драмада да уйный алам икән дип. Но комедия миңа барыбер якынрак, чөнки мин гел комедия уйнап йөргән кеше. Сез буш вакытыгызда кызыклы видеоязмалар төшерергә яратасыз. Аның астында хэштег VenerKrutoy дип язып калдырасыз. Бу исем сезгә ничек уегызга килде һәм бу нәрсәне аңлата?
Ул аңлатуын берәү берни дә аңлатмый, ләкин һәрбер артистның үзенең хэштегы бер андый прикольчигы булырга тиеш бит инде. Ул ничек мин аны язырга булдым, Егор Крид чыгарды җыр, Игорь Крутой дигән. Шуннан соң мин шуны ишетеп алып, Венер крутой дип яза башладым. Әле студент булганда ук, анда минем белән карточкага төшәләр икән кешеләр, алар да Венер крутой дип кертә башладылар. Шуннан соң мин дә Венер крутой, Венер крутой, бөтен җирдә Венер крутой дип яза башладым. Шул. Димәк, бу исемне кушу сезгә Егор Кридның җыры ярдәм иткән. Әйе.
Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт! Сезгә киләчәктә яңа үрләр, иҗади уңышлар, тамашачы мәхәббәте теләп калабыз! Рәхмәт бик зур! Үзегезгә рәхмәт!